Leke eli na mia? Meli no lo. Mado gbe. Egbe na va. Mɔni no. Mɔni ƒe nyamatɔwo. Wofɔ. Ɖeviwo. Woli. Wodɔ nyuie. Wodɔ. Awo. Leke wo hã fɔ na. Mefɔ lo. Mefɔ blibe blibe. Leke. Ah. Nyamamɛviwo ɖe. Wofɔ. Akpe. Wizɔ. Eyo. Ti ko nèga ha viviwo dzi ma la. Mebe ɖi, ne meli kaka nye ŋku dze blema dzi ko ye me nu dzim ko ko oh ne medzim nenema ko nye dzi dze me. Oh. Eyo eh eyi me geɖe dzi wo fia nye me la fɔfɔ ɖe ke dzi. Efo nye yi ke ne le dzi. Eh fo ame nyo. Efo ame nyo. Eh ye gbɔna ɖe apa. Eh ye o do go fio adali. Eh eh eh ekɔ ga ɖe ne.

Egaya, ka te mase kokoko manɔ kɔ mam vivivivi. Ŋkekea me ga nyawo ƒu ɖem nam. Enye menya vɔ ma be ao akpa kpanyo la. Mamuya. Eyo wa la de. Ee. Ele be ma bia mɔ, ma va wɔ tɔtɔ to ma ɖo. Enya be gba mia nyɔnuwo mi takpekpe yi. Nyateƒe, ele dzi. Ne ga ma dede ma mo yɔ ge. Taa be nadzra ɖo ɖe game dzi. Wɔ megavɔ̃ gake ènya ŋkee dzɔa? Eha yiwo nènɔ dzidzim ɖe? Hum, ena ta ne metso ƒome si va nɔna anyi ɖe gbɔwò afia. Oo, nyateƒea. Nyemable o. Taa yi medzodzoe ge fia. Ee. Gada ɖeka ɖe me na wò. Oo, wɔ megavɔ̃. Gaɖo ɖa kpɔ ɖe, ɖekadzɛvia, gaɖo ɖa kpɔ ɖe, ne menye be ku gbɔna ɖe nye wu gee, ne mawɔ gbemenuwo tsɔ da ɖi. Hɛn.

Ta ne nya dzim ko hã, wò dzi dze me bɔkɔɔ, èɖe susu ɖe anyi. Hm. Ye wòwɔ la kɔa? Ee. Eyi ke le dzi na fia be fɔ nya aɖewo le ŋu. Ye ma. Makpɔ akplɔ ɖokuinye le gbe ɖeka me. Ke manɔ yiyim. Ale yi ke megblɔe kɔa, ne game su ƒome wɔ. O, wɔ yɔm. Ta nawɔ ɖe game dzi nyuie. Yoo. Nàda aƒeme nyuie. Yoo. Akpe. Ao. Egaya va na sia. Ao, akpe.

Mama, ah je vie ko me kpo eh, sika me meli o, ko ga ɖe nu hafi dzoe. Eh, sika me meli o, ega ma ko ko vɛ na fi, enuwo doe, enuwo doe, ye me si ɖa fo to gogogo, ta nye me tin tsi ɖe ɖe ga tsɔ na o, ne me ɖi tsɔ na wo fia, nye me ga dɔ ɖe ke wo mo, fi ke me kpɔ ke la tsɔ da ɖe teƒe.
Ne metso ga mano tsɛ ko ne na tsatsa ge gbɔdum ano nu maɖi nuwo ƒlem ano tsatsa mano nuwo ƒlem ko ano ɖuɖu ko ye wo me ga vɔ ne ne me wo dɔ ko hã me ga kpɔ ge matsɔ nu ta egbe tɔe ɖe tsoe ke esia me ɖe kuku nɔ ɛ no nya gblɔ mu etso dzo yina ah no nya gblɔ mu evi ne dzo la nya gblɔ mu eɖo se ne ɖe to mala tso.

Ne eɖiɖi ma kpa gbesiagbe kpli kpli kpli kpli kpli eha katã avɔ ringi tona katã avɔe hao ke leke mɔ ɔge eliwo ƒlena o ringi tona ee eliwo ƒlena eliwo ƒlena nuka amare va nɔ dram mɔ dzefia ƒe nyitsɔ re vɔ menya be gayo ta ringi tona ye vɔ ta nɔ nye be wo ƒli devia ne ƒle ringi to bubu devia ko na ma yɔ ko ega vava yo ehonenyi ah oh Ŋma nyi tsɔ mebe ƒli ne nye velia dada. Eho ne nia nyuɖe ƒliɛ. Ya tensi di wodɔ vɔ eli tensi di, eli tetisi di. Eh, eli fiftesi di ha. Oh. Ta vɔ ŋka tensi di ne ƒli tensi di via vle ko iko ga fufu ge. Ta ringi to na ne be ya ƒli fia. Ana zin, ɔjiji ko ele na ƒli be tetisi di alo fiftesi di ne. Ye zã ge dzi ŋu gbogbɔ ɖa fiɔ vɔ. Ke ɖe woaƒle tete si dzi tɔ ee kake ɔ be avɔ kɔ godoo e enunuwo aga dzi na na ɖo ɖa esia ta xɔ ne na vɛ ƒli vɛ esia ee. Vɔ e da e mama enye nye dzɔ. Ao.
Ringitona keke fiẽ woe wodzra la edzidzi wo edzidzi ekpo ashi gã megbe ɖa wova tu dziƒo wɔ ɖe ɖe ashi gã megbe ɖa ɖa ɖa la fiẽ yi ge ee vro ge ma la fiẽ te ye ƒle ringitona nɔ va nɔ kaba yi
gake lo ko be xɔ ne naku gagbagba vena Esia, ne nayi nava kaba lo. Heyi woava ava vɔ gbɔnye. Esia. Ɔwò mevɔ ge o, me meyi gavi aƒle fi ɔvɔ. Oh, ta me gavɔ. Ne dzagba lo.
Ta ne me ƒle rigi to na kɔ, ne woyɔ kɔ evava ge. Ah, ne wòe ɖe dzi kɔ evava ge ŋua dzi na ma. Eh, ne me vɛ, ne me vɔ hã ne me gbɔ, ava kpe nu ɖa kpɔ be eva. Ayo, ne zɔ zɔ zɔ kaba kaba ne nayi nava kaba. Esia.

Setɔ setɔ. Eke nɔ gblɔ me ka no mo ne nɔ hã. Enya ya me gblɔ nɔ de de wo na chi na ma fia. Che pa pa.
Akpo ma. E ma bona. E ma gblɔ be na wo ma me ka no mo.
Che. Ye ta ko me bedi. Akpo ma.
Ekenye mekpɔma. Oh, megblɔ ne be ne megblɔ be megakɔ ke na tsi be la. Egblɔ nyateƒe la. Ɔn tɔn. Egblɔ mama ga hɛn. Klima kpɔ la.
Ta eh nka me ebe tete si. Eh.

Se a wao mi ga tsi zi o. Eyo ke ri ɛ medzi ma yi ɖe kɔdzi pepi gbɔ hã ri. Ke ma ma yi ne me trɔ hã ma va to gbɔ. Ok. Ese.
Ke me la xɔ me. Eyo. Ese tɔ nye la.
Kea me ko ne de fia ko ko ko ya ya fia ko ha. Bo fle ni ya dula na nkpo wa. Oh. Fune ha nkia ne wo de mu ne fia. Hmm? Ƒo ɖe eme menyo be enye yewo geɖe ne yevia nye yewo fia gake nyemese nu o. Oo, Dada Mɛlikpo, ao meganɔ nane wɔ o la, ao enya be mi teƒe aɖe yi ge ye megblɔe nɔ hã be mo yɔ ge eme nyo ŋu ketekete me funa ha kɔm o ŋke gadzɔ. Da me meli megaɖu dze na kpɔ na va o esia gbɔ ɖe me fuu nye funea koe va wò egble tame yomame vinye be ɖe. Ne va kpɔe ne mda yo kpɔe ɖa o be nane yɔm be riding tone o wo ta be ye vɔ le ŋɔ dzi ta ma tso gane ne be ƒi ve na ye me tso gane be ne be ƒle ŋɔ ve na ma va se ɖe fifia dodo kpakpa me gbɔ kpɔ o. E ringing tone ha ɖe ɖo ƒle nea. Ao danyevi se nam ɖa eh.
Eh, kɔ funa na ma kpɔ ɖa. Ah, tsui nam ɖa la. Nya mese nya ya kpɔ ɖo. Eh, ringing tone afɔ le fun dzi wa gblɔ bɔ wa. Eyi gblɔ na be ye vɔ. Ye ma tso ga ne be ne be privé. Hm? Na ka wo.
Be ke wa nya mese nya ya kpɔ wa ple ringing tone nye nya ne. Eh? Nya te pe de. E de. Au. Be ke wa ple ringing tone.
Ɖe metsɔ ne vi tɔ o yi afi ya va se ɖe fifia megbɔ kpɔ o ɖo.
Sesewo. Woaƒle ɖo ɖo ɖo. Ewa ya me wɔna o vava ma. Aw, ɖevi tɔ mevɔna le viwo ƒle na o ɖe. Aw, kake funɛ hã dzagbagba lo. Awo. Ɣeaɖi nye ya vava. Ao! Tsɔ. Ke toto kpakpa nu nye blema alo le ko o. Ao! Toto kpakpa. Efun ya eɖo de ɖe silence. Ta eya me kwe fia yi ko me ɖi le dzi. Ye ya eŋua ɖi dzi ŋɖe. Ne e e efun yi silence de ɖo ko na kwe aɖi le silence a. Ao! Yi ko no yɔe ko awa ɖi. Hm ekpea. Ye toto kpakpa ya be ya wɔnka. Wònyo ringing tone ƒle ƒe.
Egblɔ na be ye vo ta yi ye ƒle ƒe ma tso ga na ye me tso ga si dia lɔ fɔ me tɔ ne ha ne ne yi de me tso bu tso kpe ɖe ŋu ne.
Mama mi ko mi gba mama mi mama ya mi ya mi wa de fu na mo lo. Afu ne ya ha ja. Mama.
Toto papa. Eh mama ƒle ringing tone haba. Eh wonka.
Ringing tone. Ɖo to kama ma se le kpɔ le fu ma.

Ẽ, toto kpakpa maho nye ga. Ẽ ga ɖe?
Ega ya mem avɔe. Toto kpakpa. Ama.
Ewie ga lo kpɔ ɖa.
Ɔ elu kɛ to ne le ɖe ŋu. Eva ɖu ga ɖo va ɖu ga ɖo. Mama ŋu va ɖo va ɖu ga. Ta ŋu yɛ ne va ƒle va ɖuɖu mɛ nye ya toto kpakpa agbagba lo. Ao.
Toto kpakpa anɔ xe ya dzi kekeke. Ne mama wo me ɖo ku oa. Na wui enye wu ge la ya me nye nane ke wo ya wo wo ɖo kum nye suku made made ye wo ya ne ɖe me nya gbalẽ ɖe ne nye me nya be wo kpe da ɖa sa le si ma ɖea ehee enya ŋtɔ ŋtɔ ya ne kpe esuku made made ɖe ɖo gble na nu le ame ŋtsi aoo nya nya ma ne gblɔ ne ɖe ne de suku a enya nya ge be le silence kɔa yi ko ne ɖe ge ɖa kɔa. Eye wòadze dɔwɔwɔ nu. Anye ne toto kpakpa mo gble ɖe fia xɔ ga gbogbo ma la tsi wòava gble do mi. Ẽ? Ƒo nam ɖa.
Ẽ, mía to mi. Míwo hã ɖe enu yi ŋu ko wowɔ tsã ma ye nye nu yawo katã le dzi yim. Wo be mía nyɔnuwo alo nyɔnuviwo ƒe teƒe koe nye dzodoƒea. Ye ma. Dzodoƒea koe. Ye ma. Mogayi suku o, mogayi afi aɖeke o, dzodoƒea koe ye nye nu yawo katã dzi yim. Nyanya fofonye o, nya gblɔge o, dena ta, yi te ko, manɔ dzodoƒe, manɔ akplẽ ɖam na akpatɔwo. Ye wò yawo katã me fia. Ao, eh, dada me likpo. Ha, edzɔ edzɔ ha hoe. Ɖe fu nam. Efi ke ne tsi ɖo fia ɖe esukua ga gɔme dze ge na lala ga wu nu le gaƒoƒo ka me. Gake ɖe dada me me li. Ne ɖe wotrɔ na ga yi na megbe dome ɖe ma trɔ ya de suku lo. Ao, ya ta nye me dzi be nye ma me fia ɖe. Ke ne tsa kpɔ mɔ nu yi suku nu de hafi wome kpɔ yevu dɔ ŋu hã nu va nɔ kpɔ ma enyo wu nya ŋutɔe ma ne gblɔ.
Ŋu suku de da ɖo nyo yi ta me gbɔgbɔm be nye ma me vio mm. vi nyo de ke ma kpɔ me tsi go. Ɖe sia ɖe ne yi sukua kpɔ heya heya le gbe ya me. Kpe fu ɖe ta, ega gblẽm ɖe ta, wòyi suku ŋua, kpɔ nu yi wɔm wòva le nam ɖa. Enya ŋtɔe ma nègblɔ. Suku deda ɖo nyo. Ta me ɖe sia ɖe ne dza kpɔ ade via suku enya ŋtɔe ma nègblɔ. Oh. Eh, eh, dada me mi yo. Mi o ala kua. Eh, mi tsi me gbe ha ne nyɔnu ha bɔbɔ. Aha. Ta ma nɔ yi, ma nɔ zɔ ɖe ne ma nɔ yi ne nava esia. Oh, yo. Yo, ma kama na fifi la. Yo, me sia. Yo. Oh. Ah, ah, wo ɖe. Dodo kpakpa. Ko nye Ghana. Mama ga boy. Ko nye Ghana. Ga.
Awe ne me ku Ghana me gbɔ me ku ga pe mo lo. Abu se na.